א גוט מארגען, דינסטאג פרשת דברים, היינט איז כ ט תמוז, דאס מיינט צו זאגן אז היינט איז מיין בירטדעי, איך סעלעברעיט די בירטדעי פארטי סעווען אין די פארטי סעווענט קאנטרי, וואס איך בין יעצט דא פארטי סעווען ביי פארטי סעווען, באט כ'האב שוין אנגעהויבן די שיעור היינט פארטאגס האב איך עס פארגעלערנט און כ'האב גאנץ פארגעסן ס'איז מיין בירטדעי. ביסט פארגעסן ביסט געבוירן היי? איך בין עפעס היינט געבוירן? יא ביסט היינט געבוירן. טענק יו ווערי מאטש. א גוטן מארגן, דינסטאג פרשת דברים, מיר גייען שנעל צום פוינט ווייל מיין בעטערי איז נישט אזוי גוט, ס'זעט נישט אויס פאר עס קען אנהאלטן די גאנצע צייט, אבער כ'פראביר וויפיל איך קען, און לאמיר אריינגיין גלייך צו די פרשה, און די היינטיגע שיעור איז געספאנסערד ווייטער דועל טרעוועל. פאר די טריפ אין שווייץ זעמיר יעצט דא אין שטאט יודאפור אין אינדיע, אונז האמיר נעכטן גענומען א פלייט פון דעלי און געפלויגן א שעה און אונז זעמיר יעצט דא, זייער א שיינע פלאץ, כ'בין נאכנישט געווען ערגעץ, איך בין אנגעקומען נעכטן נאכט ס'איז נאך טונקל געווען, כ'בין אויפגעשטאנען פארטאגס אזוי ווי עטס זעהט יעצט ס'ווערט ליכטיג פרי פארן עולם, אזוי קען איך שנעל געבן דעם שיעור יעצט דא, דער עולם איז זייער מיד, לאז זיי זיך אויסרוען און נאכדעם האבן פרישטאג און אנהייבן דעם טאג. אבער טייערע צוהערערס, טייערע חשוב'ע, הייליגע, לערנערס, לומדי החק איבער דער וועלט, ענק קען איך נישט איבערלאזן אזוי, און במילא זאל זיין וואס זאל זיין, באלד גייט ווערן א גרויסע היץ, האב איך מיך אריינגעכאפט יעצט דא, אין א קארנער דא אין די האטעל ווי קיינער וועט מיך נישט שטערן האפפולי, זייער א רואיגע פלאץ דא. און מ'האט אנגעהויבן גלייך אריינצוגיין דא אין די פרשה, און כ'האף וועט אייבערשטער העלפן ס'זאל נישט ארויסקומען קיין קיין מיסטעיק, ווייל ווען איך בין דא איז מיר שווער שווערער זיך אנצוגרייטן, אבער לאמיר אריינקריכן דא, כ'האב דא יום שלישי פרשת דברים, בעז השם יתברך, אסאך מעסעדזשעס פון מענטשן וואס באדאנקען מיך טאקע. אז כאטשיג איך האב מיטן טרעוולען נאך אלץ געב איך די שיעור, איך נעם אן דעם שקויעך זייער שטארק ווייל ס'איז נישט גרינג, איך קען נישט זאגן אזאך ס'איז נישט גרינג, אבער ס'איז ריווארדינג, ווייל ווען איך ענדיג עס לערנען, איך פיל אינגאנצן אנדערש, און איך האף אז עטס פילטס אויך אנדערש, ס'איז דא אסאך מאסקיטאס זעה איך, שוין, אבער אפילו דאס וועל איך טוען פאר אונז, אקעי לאמיר אריינקריכן. זאגט די הייליגע תורה, דברים א', קאפיטל יד א', ה' אלקי אבותיכם, באשעפער, דער גאט פון ענקערע עלטערן, יוסיף עליכם, זאל פארמערן אויף ענק כוחכם, אזוי ווי עטץ זענטס, אלף פעמים, טויזנט מאל, ויברך אתכם, און ער זאל ענק בענטשן כאשר דיבר אליכם, אזוי ווי ער גערעדט מיט ענק. שטעלן זיך שוין אויס אסאך מפרשים, משה רבינו איז געבט א ברכה, רשי פרעגט דאס, פארוואס זאגט ער נאכדעם נאכאמאל ויברך אתכם כאשר דיבר אליכם? דער אייבערשטער האט געבענטשט, האט דער אייבערשטער געבענטשט, האט ער דאך געבענטשט. און רש י זאגט, משה, אלא אמרו לו, משה אתה נותן קצבה לברכותיני? דו געסט אונז א, געסט אונז א לימיט, דו געסט אונז א נומבער פון דעם ברכה, זאגסט נאר, נאר טויזנט מאל אזויפיל? כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם אשר אם יכלה איש למנוס, שטייט דאך דארט ביי אברהם האט דער אייבערשטער צוגעזאגט שוין דאס, אמר להם האט משה רבינו געזאגט זה מה שלי, דאס איז מיינס, אזוי ווי איינער וואס גייט צו א אבל הי' יברך אתכם כאשר דיבר לכם, אזוי ווי איינער גייט צו א גרויסע עושר און ער וויל בעטן געלט דארטן, און דער עושר האט אים צוגעזאגט אז ער גייט אים געבן גאר אסאך געלט. ער קומט אן און די גאב ד צדקה געבט אים דארט הונדערט אַכציק דאלער, שיינע נסינה, ער האט געמיינט ער וועט באקומען א דאלער, הונדערט אַכציק דאלער, און די בעל הבית האט נאך נאך געבן, זאגט אים פארוואס האסטו געגעבן יעצט דא, דאס איז מיינס, דאס געב איך, אבער אוואדי דער אייבערשטער האט דיך געגעבן, די בעל הבית האט דיך געגעבן אזוי ווי ער האט דיך צוגעזאגט. דאס ווייזט אויכעט ווי שטארק געטריי משה רבינו כאטשיג אלע זאכן וואס ער פארציילט פאר דעם און נאכדעם, ווי שווער ס'איז געווען, וואס די אידן האבן אים באמוטשעט אלעס, און מיט דעם אלעם האט ער זיי זייער ליב געהאט און אלעמאל פרובירט זיי צו בענטשן און טון די בעסטע וואס ער קען טון פאר זיי. השם אלוהו עד אהבה הסכון, שעפער, דער גאט פון ענקער עלטערן, יוסיף עליכם כבסכון, זאל פארמערן אויף ענק אזוי ווי ענק, אויף דעם די מפרשים וואס זיי זאגן יוסיף עליכם כחם, כולכם, אזוי ווי עטץ זענטס ערליכע און הייליגע, אזוי אויך זאלט און זאלן זיי אויך פארמערט ווערן אזעלכע ערליכע און הייליגע, ווייל ער האט דאך שוין געזען אלע מינים, ער האט געזען די מענטשן וואס זענען נישט געווען אזוי ערליכע, דאס איז יא געווען די ערליכע. א' זינדן טויזנט מאל, ויברך יי אסכם, ער זאל זיי בענטשן כמו דמעלה לכהן אזוי ווי ער האט גערעדט צו ענק. יעצט גייט ער צוריק צו די ארידזשינעל וואס ער האט געהאט מיטן זאגן, איכה עשו לבדי, האב איך געזאגט דארטן ווי אזוי ווי שווער ס'איז געווען דעמאלטס יענע צייטן האט ער געזאגט איך הוא עשה לבדי ווי אזוי קען איך פירן דעם דעם דעם אל תר חכם פון ענקערע באמיטשענערס. אזוי ווי עטס האטס געזען אז עס האט זיך נישט געלוינט נישט ביים דין האט ער געברענגט נאך ראיות און נאך עדות. און נאך דיינים כדי צו אויסמוטשענען און משא אייכם, און אונז אייביג חושד געווען אז איך טראכט שלעכטס אז איך טו חס ושלום שלעכטס פאר ענק וריווחם, און די קריגערייען וואס די ארויס רעדן שלעכטס זאכן איינס אויפן צווייטן, אייך נער סובר בלכדאי תרחכון וזקייכון ודינכון הווי לכם, גרייטס ענק אן פאר שטעלטס פאר פאר ענק אויסצווועלן לכם פאר ענק אנשים מענטשן וואס זענען צדיקים חכמים וואס אלע זייערע פירונגען זענען מיט מיט קלוגשאפט, און זיי זענען געשמאקע מענטשן דא אונטן, און זיי און זיי זענען באליבט ביי די מענטשן און נבונים און קלוגע מענטשן וואס פארשטייען א דבר מתוך דבר, און מייווען דבר מתוך דבר, וידעים לשבטיכם, און זיי זענען דערקענט און זענען באוואוסט פאר די מענטשן דארטן אז זיי ווייסן וויאזוי צו משפט'ן דעם עם, ואשימם בראשיכם און איך וועל זיי שטעלן זאלן זיין די הויפטן און זיי.

ותעני עושי ותאמרי, און עטס האט מיך געענטפערט און עטס האט מיך אזוי געזאגט, טוב הדבר אשר דברתי לעשות, איך האב גוט געזאגט, האסט גוט גערעדט וואס דו האסט לעשות צו טון דאס, ס'איז א גוטע זאך וואס דו האסט גערעדט, ואהבתן יוסיף, אמרתן תקן פסגה מדבר על אלתר למאי מר. וואו עקא איך? און כ'האב גענומען מיט רעד מיט ריידערס ווי צו האבן שוין גערעדט מיט מיט מיט גוטע ריידער ראשי שבטיכם די הויפטן פון ענקערע שבטן אנשים מענטשן וואס זענען זייער קלוג צדיקים חכמים קלוגע וידועים באקאנטע ועתן עושים און כ'האב זיי געשטעלט זיי זאלן זיין ראשים די הויפטן עליכם אויף ענק סארא אלפים הערן איבערן טויזנטער אויף יעדע טויזנט מענטשן איז געווען איין הויפט וסארא מאות און אויך איז געווען הערן אויף יעדע הונדערטער יעדע הונדערט מענטשן איז געווען נאך א הויפט.

האבן שוין אידן ליידער געדינט עבודה זרה, און מיט דעם אלעם זענען נאך אלץ געקומען לויפער אין בית המקדש צו ברענגען א קרבן דא א קרבן דארטן, אבער אין די זעלבע צייט זענען זיי אוועק געגאנגען פון דארטן געגאנגען דינען עבודה זרה. און ווייל ער האט פארלאזט זיין תורה, ווייל ער האט עס פארלאזט זיין תורה און ער האט עס פארדארבן עקרת המעשים האט דער אייבערשטער האט זיך פארעקלט אין עקרת הקרבנות וואס עטס ברענגט אין בית המקדש, סיריעסלי? עטס דינט עטס דינט עבודה זרה און עטס גייטס יעצט קומען דא הרג'נען בהמות? פאר וועמען? סתם פאר די שאו, פאר די לוק אוו איט? עס מיינט עס א דזשאוק צו צו הרגנען חיות, נעמען בהמות, דא אין אינדיע טאר מען נישט הרגנען קיין קי און קיין אייג אבער קיין שום בעל חי, ווייל זיי זאגן אז יעדער איינער ווערט מגולגל אין א בעל חי, ממילא קענסטו דא נישט אוועק נעמען קיין לייף, סאו דא הרג'ט מען נישט, דא נישטא קיין קיען, קיין אלע, מען עסט נישט קיין ביף, מען עסט נישט קיין דאס, איך מיין ס'איז דא וואס זיי זענען מייקל אנדערע קלעס באט די רוב פון די אכציג פראצענט עסן נישט דאס. און די אמת איז אז א איד טאר אויך נישט הרג'נען קיין שום בעל חי, נאר אונז גלייב מיר נאך א העכערע זאך אז אונז קען מיר מעלה זיין דאס, סאו דאס מיינט צו זאגן אז סתם אזוי הרג'נען א בהמה אדער א קי אדער א דאס טאר מען נישט, אויב קענסטו דאס מעלה זיין, אויב דו קענסט נעמען דאס און ברענגען צו א קרבן צום באשעפער, אדער צו מאכן א ברכה אויף דעם און עסן מיט דעם און טון עפעס א מצוה מיט דעם, דעמאלטס ביסטו אין מעלה, נעמסט דאס, ס'איז דא א דומם, און ס'איז דא א צומח, און א חי, און א מדבר. און יעדעס מאל ווען דו טוסט עפעס מיט דעם, און דו מאכסט א, לייגסט עס אריין אין די אנדערע, אין די העכערע לעוועל, עלעוועיטסט עס ארויף. סאו דו נעמסט א חי וואס איז א בהמה, און דו עסט עס, א מדבר עסט עס און ער מאכט א ברכה, ברענגסטו אים ארויף אויף א העכערע לעוועל. סאו, ס'דארף זיין מיט אינטענשאן. סתם אזוי צו דינען עבודה זרה און אין די זעלבע צייט אויך גיין און און און און און ברענגען קרבנות יעצט פארוואס? זאגט דער פסוק יעצט ישעי' הנביא אין קאפיטל א' פסוק י ד, למה לי רוב זבחיכם, וואס דארף איך ענק האבן די אלע די אלע פילע פילע מיט קרבנות מיט שעכטונגען זאגט די אייבערשטער, יאמר ה' זאגט די אייבערשטער, שבעתי כי אל איך בין שוין זאט געווארן. טענק יו, איך האב ר, ווי מ'זאגט, גענוג גענומען. עולת עילם וחלב מרים, כ'בין שוין זאט פון די אלע קרבנות פון די עולם און פון פון די פון די ענקערע פריצים און פון די פעטס פון די געשטאפטע בהמות. טענק יו באט נאו טענק יו. וחלב מרים ודם פרים און די די בלוט פון די אקס פון די קיעם, די כבשים און פון די שעפעלעך בעתידם.

כ'דארף עס נישט האבן, עטס אין קיין הארץ איז נישט דא מיט דעם, עטס טוט עס נאר פאר די שאו. געהאט קאדאטען אסאן לאך סכזוה כדמאי מן תבא דא מידכן למעשה איל איז דא שאו אז ראסי לא תוסיפי הווי מן חשב איז דא פסוק ווייטער איך ווארן ענק וויזוי ברענגטס מיר נישט מער קיין פאלשע קרבנות קטורת תועבו לי דער רויך וואס גייט ארויף איז מיר אומווערדיג

חדשיכם עם עליכם שׂרה נפֿשי, אין קדש חודש נקרא ימים טובים, האָב איך פֿײַנט, הוי אולי לטורחן אל אייסיר נשׂאיר, זײ איז סתּם אַ טרחה פֿאַר מיר, און איך בין מיד זיי צו פֿאַרטראָגן, כּביכול. דער אייבערשטער ווײַזט אַרויס, אַז ער איז נישט העפּי מיט זייערע אויפֿפֿירונגען. איר החיקרים מועדיכם רחוק מעם רע, הוה קדום אל ריחוק אַז גייסט אל המשבק. ופריסכם כפיכם, ווען עס וועט זיך פארשפרייטן ענקערע הענט צו מתפלל זיין, אעלם עיני, וועל איך איגנארן, מיינע אויגן וועל איך איגנארן, בעיסיקלי, מכם, גם כי תרבי תפלה, און עס וועט זיך מרבה זיין בתפלה ענני שומעיה, וועל איך נישט הערן, ידיכם דמים מלאי, ענקערע הענט זענען פול מיט בלוט און רציחה, עטס האטס געהארגעט אומשולדיגע בלוט, עטס טוטס נישט די ריכטיגע זאכן, און מיט די הענט. וויט דיס מאוט יו קיס יור מאדער זאגט מען? מיט די הענטס גייסטו מיך דיכענען? ס'גייט אראפ די גמרא דאכט זיך מיר ערגעץ זאגט עס אז פאר די כהנים מיט די הענט וואס עטס שעכטער וואס עטס הרג'טס אומשולדיגער דאס גייט עטס יעצט מיך בעטן נשיאות נו דיכענען מיט די הענט? הייבטס מיר נישט אויף די הענט טוטס מיר א טובה און האלטס מיר און זייטס מיר ווי מ'זאגט מיר טוט תשובה אדער געט אוט אוו העיר. וכת כהנאיו, אה! דאס איז די תרגום אליין זאגט עס. וכת כהנאיו פארסן ידיהם לצלוה, ווען די כהנים שפרייטן אויס זייערע הענט צו דאווענען און לייכן, אויף ענג, מסלקנה אפה שכינתה מן כהן, וועל איך מיין, מיין, וועל איך זיך אפטוען פון דאס, ועד כד אתם מזגין לצלוה, ווען עטס גייט שטארק דאווענען, לא ראה בה קדומה לקבלה לצלותכם מידי, וועל איך נישט אננעמען ענקערע תפילות, יתכן דם זכאי מליון, און קיין הענט איז פול מיט אומשולדיג בלוט. אזוי האט ישעיהו הנביא גערעדט דעמאלטס מוסר פאר די אידן, אז אזוי וועט זיין טאמער וועט מען נישט תשובה טון, וועט מען נישט וועט נישט זיין קיין בית המקדש, מען וועט נישט גארנישט מיט אלעס מבטל זיין. זאגט די פסוק תהלים ר, עיין ד, קאפיטל עיין ד, פסוק י ג. אה, דא טאקע וויינט מען טאקע מיט אזא וויי געשריי, וויאזוי די גוים האבן חרוב געמאכט בייטע ביידע בית המקדשות, און יעצט אין גלות, איז פאר אונזערע אויגן איז באהאלטן די וואונדער און די צייכענעס וואס דער אייבערשטער האט אונז האט אונז צוגעזאגט דורך זיינע נביאים, און אזוי ווי דו האסט אונז אויסגעלייזט פון מצרים און געברענגט קיין ציון, אזוי זאלסטו אונז ווייזן אויך יעצט דיין גרויסע כח און אונז אויסלייזן פון צווישן די גוים. לאמיר אריינגיין דא, קאפיטל י ג. אתה פררת בעוזך ים, דו האסט דיך מיט דיין שטארקייט צעברעקלט דעם ים, דארט ביי קרית ים סוף, ס'הייסט צעברעקלט, מען האט עס צעטיילט אויף צוועלף חלקים, דו האסט אויסגעקוקט ווי ברעקעלעך. רשעית ענינים. האסט צובראכן אלע המון. דו האסט צובראכן די קעפ פון די גרויסע פיש. די גרויסע פיש רעכנט מען. יו גאט ביג פיש טו קעטש. דאס זענען די גרויסע מצריים האט מען גערופן די פיש. אלע המון אויף די וואסער. אזוי ווי שטייט רמו וים. נדמו כאבן. די מצריים זענען געווארפן געווארן צו די וואסערן און זייער קעפ זענען צובראכן געווארן. אט אורי צייטסט דא רשע לוויתן, וואס ער שטויסט איז די קאפ פון גרויסן פיש דאס איז פרעה, תתנני מאכל לעם לצים, האסט אים געגעבן צו עסן צו די גרופעס פון די אידישע פאלק, זיין גאנץ פארמעגן האבן די אידן באקומען, אתה וקעת מעיין ונוכל, האסט געשפאלטן א קוואל און א טייך, אין דער מדבר דער אייבערשטער איז ארויס געברענגט וואסער פון א שטיין און עס איז גערינען אזוי ווי א קוואל אין א טייך אתה הובשת דו האסט אויסגעטריקנט נהרות אייז אין די שטארקן טייך ירדן האסטו דאך אויך געשפאלטן די אידן האבן געדארפט אריינגיין דארטן איז געשען ניסן דארטן פון א שטיין מאכט עס זאל רינען וואסער פון א טייך מאכט דערטריקעניש זעסט דאך די אלע ניסים וואס דו קענסט טון וואס דו האסט געטון. אה, דו ווארסט אן ארז אייסאן, לכו יום אף לכו לילה, צו דיר איז דער טאג, סיי דו ברענגסט די ליכטיגקייט פון די גאולה פאר די אידן, אף לכו לילה, און מיט דיך זענען מיר אין די צרות פון די גלות וואס איז צוגעגריכן צו די נאכט, אתה הכי נושא, דו האסט אנגעגרייט מאור ושמש, די ליכטיגקייט, און ביי נאכט איז דא ליכטיגקייט, די הימל, די לבנה און די שטערנס, ושמש, און אפילו אין די, ושמש, און די ליכטיגקייט, און די זון, אינמיטן טאג. דאס טייטש די ליכטיגקייט פון די תורה, אפילו אין די דארקנעס פון די גלות האסטו אונז איבערגעלאזט נאך אלץ די ליכטיגקייט וואס אונז זאל מיר קענען גיין מיט. אתה הצבת כל גבולות הארץ, האסט אוועקגעשטעלט אלע גרעניצן פון זייער לאנד, אין ארץ ישראל מיט אלעס גוט אין קיץ וחורף, זומער און ווינטער, אתה יצרת, דו האסט באשאפן פאר אונזער וועגן, האסט געהיטן די סדר פון די יארן, און עס ווייטער אנגעגאנגען. אפילו אין די גלות אפילו אין די שוועריקייטן האט עס אונז נישט פארלאזט אין די אלע זאכן. אקעי, זאג מיר די משנה גיימיר יעצט לערנען מס' סוטה, מסכת סוטה פרק ב'. הוי מאי ווי, מש ס סוטה פרק ב' משנה א', הוי מאי ווי עס מכוסה בתוך כפי' פון מצרית, די מאן האט געדארפט ברענגען די מנחה, די קרבן מנחה פאר די מנחת כנוס האט עס געהייסן, פאר די א מענטש וואס איז געווען א סוטה, וואס איז געווען א סוטה? א פרוי וואס איז געווען א ספק. צו זי האט זיך באהאלטן, זי האט געטראפן און זיך באהאלטן מיט א, מיט א, א פרעמדע מאן וואס די מאן האט געווארנט פאר דעם זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט איר, מיט אים, און זי האט זיך יא באהאלטן, מ'האט זיך נישט דא קיין שום עדות אדער דאס אז עפעס איז געווען דארט אז חס ושלום זיי האבן דעם געזינדיגט, און זי טענה'ט זי האט נישט געזינדיגט און ער טענה'ט איך האב דיך געווארנט פאר דעם און דו האסט זיך נאכאמאל באהאלטן און דו ביסט דא נה נה נה, און ס'איז געהייסט צו א ספק סוטה, סאו האט מען געזאגט אז מ'גייט יעצט נעמען, נאמאסטעי. האט געזאגט אז מ'זאל נעמען די, די מאן זאל נעמען די פרוי צום בית המקדש ארויף, און דארט מ'איז אנגעקומען האט ער געדארפט ברענגען א מנחה, און זי האט געדארפט טרינקען וואסער, און דא גייט מען פארציילן די גאנצע עקספלענעישן וויאזוי עס איז געווען. אוי מיי ווי עס מכסה האט געדארפט ברענגען איר מנחה בתוך כפיף המצרית אין אזא בעסקעט א אידזשיפשן בעסקעט, ס'איז א געפלאכטן פון אזעלכע טייטל ביימער. האט זיי געפלאכטען אזוי ווי א געפלאכטענע קיישעלע, ונאסני על ידיה, און עס געלייגט אויף אירע הענט, אזוי ס'זאל זיין אויף איר הענט, כדי ליגע, מ'האט געטון אפאר זאכען כדי איר אויסצומישענען, אז טאמער זי וועט זיך, אז טאמער וויל זי זיך מודה זיין, זאל זי זיך שוין מודה זיין, זאל פילען אויס אז ס'איז אזויפיל פעין, אזויפיל סטרעס, אז זאל זיך מודה זיין, כדי ליגע, כדי איר אויסצומיטשענען, אז אויב זי איז געזונט זאל זי זיך מודה זיין. אקעדעמער זאל נישט דארפן אפמעקן די אייבערשטער'ס נאמען אין די וואסער וואס מען גייט יעצט געבן צו טרינקן. קודם זאגט ער אין משנה יעצט אז ס'דא א דיפרענס פון די רעגולער מנחות און די מנחה. איז דא אפאר דיפרענסעס. וועלכע? כל המנחות, אלע געווענליכע מנחות, תחילתן וסופן בכלי שרת, די אנהייב און די סוף טוט מען מיט כלי שרת. אבער וזי, די מנחה, תחילתה די אנהייב איז בכפיפה מצרית מיט א מצרש'ע בעסקעט, וסופן צום סוף טוט מען עס בכלי שרת. נאך א זאך איז, כל המנחות, אלע מנחות טעינה שמן ולא יונה דארף מען לייגן אויף דעם אויל און ווארעך. וזי, און די, קרבן סוטה, אינה טעינה, לא שמן ולא לבונה. לייגט מען נישט קיין נישט קיין אויל און נישט קיין ווארעך. כל המנחות בועט מען א חיטין, אלע מנחות ברענגט מען פון ווייץ. וזי בועט מען א שעורים, די ברענגט מען פון גערשטן. ס'זאל זיין אזוי ווי דומה צו צו צו ווייל גערשטן האט געהייסן מער א מאכל בהמה. מנחת העומר, די מנחת פון עומר אף פי שבועט מען א שעורים, היא עושה בו, היא עושה בו גרות, האט מען עס געדארפט ברענגען דינע מעהל, וזיב בו קמח, אויף דאס האט מען געברענגט אזעלכע דיקע מעהל. אמר גמליאל אומר, פארוואס האט מען געברענגט פון גרשון? כשם שמעשהו, אזוי ווי איהר עלעדזשעד סטארי איז געווען א מעשה בהמה אן ענימעליסטיק סטארי, כך קרבן אזוי איהר קרבן זאל זיין מאכל בהמה אן ענימעליסטיק מאכל, ושעורים. משנה בית, הוי מאי ויהי פיולא של חרס, די כהן האט געברענגט א נייע ערדענע סעראמיק קיילע, ונושא לתוכה, און האט אריינגעלייגט אין איר חצי לוג מים מן הכיור, פון די כיור האט ער ארויסגענומען א האלבע לוג פון וואסער, רבי דא אמר רבי זאגט נישט א האלבע לוג, א רביעית, א פערטל פון א לוג, כשם שמאמר בכסף, ווייל רבי האט געהאלטן אז אזויווי מען מאכט, רבי האט לויט זיין שיטת בעל זעם, האלט אז מען דארף זייער ווייניג שרייבן פון די פרשה, איז אזויווי מען שרייבט זייער ווייניג, כך ממעט במים, אזוי אויך מינימייזט מען אויך ממעט מינימום ממעט אקעי ממעט ממיז מינימום די די וואסער נכנס להיכל ער גייט אריין אינעם היכל ופונה לימינו און ער שטעלט זיך צום אין די רעכטע אין די רעכטע די רעכטע זייט מקום אויך שם דארטן געווען א פלאץ אין די היכל אמה על אמה אזוי גרויס ווי איין אייל אויף איין אייל וטבלא און א טעבלעט של שיש פון מארבל. וטבעת און א רינגל הויז תקוויע בה, ס'איז געווען אזא אזא האלטער מיט א רינגל אן טאפ, וואס מ'האט זיך געקענט אויפהויבן, אויפהייבן די ערד אזוי ווי מ'האט עס אויפגעהויבן, און די אנדערע, וואס האט שוין אלע אנדערע טאוולען פון מארבל, האט מען נישט געקענט אויפהייבן, זיי זענען געווען צוקאנעקטעד, אבער דאס איז געווען איינס לקו ו די סוטה האט מען געקענט יא, מ'האט עס אויפגעהויבן, און דורך דעם אונטן האט מען געקענט אנכאפן די ערד וואס איז געווען דארטן, ווייל געווענליך די גאנצע ערד איז דאך געווען באדעקט מיט מיט אזעלכע טיילס. מען האט עס אויפגעהויבן כש מגביה, ווען די כהן הייבט עס אויף, נוטל עפר מתחתיו נעמט ער די ערד פון אונטער איר ונותן און לייגט עס אריין אין א שיסל, כדי שיראו על המים אזויפיל אז מען זאל זען די ערד אויפן וואסער, שנאמר אזויווי שטייט אין פסוק מן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, פון די ערד וואס איז דארטן אויף די ערד פון המשכן, ייקח הכהן זאל די כהן נעמען ונותן על המים און עס אריינלייגן אין וואסער. משנה ג' בא לויט די כהן איז געקומען לכתוב את המגילה צו שרייבן די מגילה, מגילה מיינט מען דא די מגילה סוטה, די פרשה פון די מגילה סוטה אזוי ווי ס'איז געשריבן אין די תורה אין פרשת נשא, און דאס איז געווארן געשריבן אויף פארמעט און איינגעוויקלט אזוי ווי א מגילה, מאיזה מקום הוא כותב, ס'איז דאך א גאנצע פרשה, פון וועלכע פרט שרייבט ער? זאגט ער מעם לא שוכב איש וגומר פון דארטן און ווייטער ואת כי סוטות תחת אישיך, דאס זענען די ווערטער פון די שוויה וואס דער כהן באשווערט די פרוי די סוטה זאל זאגט צו איר אויב קיין פרעמדער מאן איז מיט דיר נישט געווען און אויב דו האסט נישט אפגעקערט זיך מטמא צו זיין אונטער דיין מאן זאלסטו זיין ריין פון די דאזיגע ביטערע פארשאלטענע וואסער. און אויב דו האסט אפגעקערט אונטער דיין מאן און אויב דו האסט זיך מטמא געווען און דיין מאן האט געגעבן דיר צו זיין דאס אויס דיין מאן און אזוי גייט ווייטער די קללה ואינו כופר און שרייבט נישט די פסוק אין וישביע הכהן את האישה וכופר און שרייבט יתן השם עוזך לעולו ולשביעו עיבוי המים המעוררים האלה הבמאייך לץ בית ביתן ולהמפיל יורך דאס איז א חלק פון די פון די פרשה דארטן ואינו כופר און שרייבט נישט ואמרו איש האומן אמן לץ איז סתם א א פארט פון אז די פרוי זאגט אמן אמן, דאס איז נאר א אינסטראקשען וויאזוי מען זאגט. און שרייב נאר די ווערטער אז אויב די פרוי איז אומשולדיג וועט ער איר נישט ברענגען קיין שאדן, און אויב זי איז יא שולדיג זאל עס יא שאדן. ר' יוסי אומר לא היה מפסיק, ער האט נישט מפסיק געווען אינמיטן, דאס הייסט די כהן האט יא געשריבן די ווערטער וועלכע זענען וועלכע די משנה פריער האט געזאגט אז ער האט זיי נישט געשריבן. ר' יהודה אומר כל עצמו אינו כוסה, די גאנצע שרייבט ער נישט אלא ער שרייבט נאר יתן השם עוז. לאלא, לשביעי וגומר, עיבוי המים עם ארם הלב ומח, נאר דער וועטער, יתן די וואטער, ואינו קוצב און ער שרייבט נישט די וועטער ואומר איש אמן אמן, ער שרייבט נאר די מינימום. משנה ד', אינו קוצב, מען שרייבט נישט לא על הלוח נישט אויף קיין טאוול ולא על הנייער נישט אויף קיין פעיפער ולא על הדפתרה נישט אויף קיין רויע פארמעט אלא על המגילה נאר אויף א אויסגעארבעטע פארמעט שנאמר אזוי שטייט אין פסוק בספר ואינו קוצב לא בכמות נישט מיט קיין א סערטען פארב, ולא בקן קנתם און נישט מיט קיין עריצות און וויטריאל, ולא בכל דבר שרושם און נישט מיט יעדע זאך וואס מאכט א צייכן און ווערט איינגעזאפט אין די פארמעט און מ'קען עס נישט אפמעקן, אלא בדיו נאר מיט רעגולער טינט, שנאמר וואס שטייט אין פסוק און מחו עס זאל זיך אויסמעקן, ממילא מוטב מען שרייבן א כסף שיכול להימחק, א כסף וואס קען ווערן אפגעמעקן, די אלע פריערדיגע זאכן איז שווער זיך אפצומעקן. משנה ה. עס שטייט אין תורה ואם באמרה האישה אמן אמן. דאס מיינט אז ווען די כהן טוט איבער שווערן די פרוי אז זי האט נישט געזינדיגט דארף די פרוי ענטפערן אויף יעדע שפיר אז זי נעמט אין די שפיר און פרעגט יעדעס משנה על מה היא אומרת אמן אמן אויף וואסערע זאכן זאגט זי אמן אמן און פארוואס אבער זאגט זי צוויי מאל אמן ענטפערט די משנה אמן על העולה קודם זאגט זי אמן אויף די קללה און אמן על השפיר אויך אויף די שפיר. אז דער שווער זי האט נישט געזינדיגט, און אויך אן אומאיין מאיש זה, און אז זי זאגט אומאיין אז זי האט נישט געזינדיגט מיט דעם מאן מיט וועם זי איז געווען באהאלטן, און אומאיין מאיש אחר, אז זי האט נישט געזינדיגט מיט קיין אנדערע, אומאיין שלא סטיתי שיא אריסה ונסיעה, אז כ'האב נישט אפגעקערט פונעם גלייכן וועג און נישט געזינדיגט ווען כ'בין געווען אריסה און ווען כ'בין געווען און חתונה געהאט, ושמרת יובל מכניסה, ווען כ'בין געווען שמרת יובל און ווען כ'בין געווען חתונה געהאט מיט דעם יובל, אומאיין שלא נטמאי שיא, אז איך בין נישט טמא געווארן, ואם נטמאי שיא און אויך כ'בין טמא געווארן יבואו בי, זאלן זיי קומען אין מיר, וואס מיינט צו זאגן, ס'זאל קומען די קלארע זיכוי און אויסגערעכנט פריער אין די שביעי. ר' מאיר אומר אמה שלי ניט מעשי אמה שלי אתמול. אומר איך בין נטמא געווארן און איך וועל נישט נטמא ווערן אויך נישט. משנה ו' הכל שווים אלע זענען מודה אויך ר' מאיר שאינו משנא אמה אמה אז מען נעמט זיך נישט אויס מיט איר מען שווערט איר נישט לא על קודם שתתגרש נישט אויף פאר זי איז געווען א כלה פאר מיט איר מקדש געווען ולא על מאחר שתתגרש און נאכדעם די צייט וואס זי וועט זיך שוין ווערן גע'גט. נסתרה לאחר. אבער אויב נאכן גט האט זי זיך באהאלטן מיט א פרעמדע ווען ניט מאסן זי איז טמא געווארן ואח כ חזירה און נאכמאל האט די פריערדיגע מאן איר צוריקגענומען און צוריק חתונה געהאט מיט איר להוי מאסן עמו קען ער נישט קען ער זיך נישט אויסנעמען מיט איר איר באשווערן דערויף דאס הייסט אז די שוויה איז נישט חל און די מים הארערים טוט נישט אויף ביי די פעלער זעה כלל אויב דאס איז די כלל כל שתבוא על ידי פאל וואס אויב די פרוי האט געוואוינט מיט א פרעמדע מאן ולא היה אסיר עליה און זי איז נישט געווען אסור צו אים להוי מאסן עמו קען ער נישט אויסנעמען מיט איר. זאגט די גמרא, רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט מיר געלערנט, במאי קא מפלגא, און וואס קריגן זיך די תנאים און די משנה, וועלכע פסוקים מען שרייבט אריין אין מגילת סוטה, ענטפערט די גמרא בהאי קרא כמפלגא, דארט ווי שטייט אין פסוק וכסב את העלות האלה הכהן בספר, די כהן זאל שרייבן די קללות אינעם ספר, אויפן קלף, ר' מאיר סובר אז ער האלט אז עלות, ווען די פסוק זאגט די ווארט עלות, וואלט עס געקענט מיינען עלות ממש, די קללות ממש, אז יתן ה' אויסך וביאה מים ארמה עלי ובמייך. וויבאלד ס'שטייט העלות, וואס קען מען די ה' צולייגן? לרבות, ס'קען מען עס פארמערן אז מ'זאל אויך שרייבן כללות הבאות מחמת ברכות, אז די די די כללות וואס קומען צוליב די ברכות, די ווערטער הנקי מהמים המרים, אויב דו ביסט ריין פון די זינד, וועסטו זיין ריין פון די קללה פון די ביטערע וואסער, איז משמע פון דעם אז אויב ביסטו נישט ריין פון די זינד, וועסטו נישט זיין ריין פון די ביטערע וואסער. עילה, די ווארט עילה איז א מיעוט, למעיט הכללות שבמשנה תורה. די כהן דארף נישט אריינשרייבן אין די מגילת סוטה אויך אלע כללות פון משנה תורה און פרשת כי סבור. וואס זיי ווערן אנגערופן עלות, הא עלה, אזוי ווי די פסוק זאגט הא עלה למעיטה צוואות וקבלות ומעון, קען דאס ממש זיין אז די כהן דארף נישט אריינשרייבן די זאכן וואס מען הייסט די כהן צו טון, למשל והשביע הכהן אישו, אדער די אלע זאכן אדער די אינסטראקשענס. ור' יוסי, ר' יוסי האלט כולי כדעה כאמרת, אלעס אזוי ווי דו האסט פריער געזאגט, די ווארט עלות מיינט עלות ממש, די ווארט הא עלות קומט מרמז זיין כללות הבית מכות ברכה, און די ווארט עלו קומט ממעט זיין די כללות פון משנה תורה, אבער די אות ה' פון ווארט הא עלה זאלסט נישט ממעט זיין דערפון צוואות וקבלות ומעון. עז לרבות צוואות וקבלות, ס'איז דא א איבריגע עז, קען מען עס מרבה זיין, צוואות וקבלות, אז אז די אות ה' איז אין ווארט הוה ל, דאס איז די סדר אזוי צו שרייבן, ור' מאיר אסם לא דורש, אסם לא דורש, ר' מאיר האט נישט געדרשנט די ווארט די אלע אות ס, ר' יודא קליפ א מיעוטא דורש ל, ר' יודא האט געדרשנט אלע אות ה' אין די ווערטער הוה ל און הנה עלול ממעט צו זיין, לערנט ער אזוי, עלות מיינט מען עס עלות ממש די כללות. הוא עלה עס למעיטה און ממעט צו זיין די כללות הבאות מיט מחמת ברכות קומט מיט די עקסטערע ה' עלה, סתם עלה למעיטה כללות שבו משנה תורה, הוא עלה די ווארט ה' איז למעיטה צוואות וקבלות קומט ממעט זיין מען דארף נישט אריינשרייבן צוואות וקבלות, פרעגט די גמרא אויף ר' מאיר און אויף ר' מאיר שווער, ס'איז שווער? וואס איז שווער? מאי שנא האי האי דמד בבאי און מאי שנא האי האי דמועד באי. כ'דענק מיך, כ'האב עס די ערשטע מאל געלערנט האב איך געמאכט אזא ניגון אויף דעם מיישן, א היי היי, האב איך געזאגט, ס'איז דא אמאל א היי, א מענטש גייט אדורך א היי, ער האט א מורא'דיגע היי מאמענט, זאגט ער, מיישן א היי היי, דעם ארבע ביין, מיישן א היי היי, דעם אויב ביין. ס'דא א היי וואס מאכט דיך מער, מאכט דיך בעסער און מאכט דיך שטערקער און ברענגט דיך צו א העכערע פלאץ, און נאכדעם דא א היי, א מענטש ווערט היי אמאל, אויף אנדערע זאכן, און דעם אויב ביין, ער מאכט אים קלענער נאכדעם, הי דאזענט פיל עפטערווארדס. אז ער האט עפעס אויפגעטון, ער האט געהאט א היי, אבער עס איז געווען א צייטווייליגע היי, און עס האט אים נאר אראפגעברענגט. דאס וואס מיינט מיך צוריק ווען איך האב נאך געלערנט די סוטה דעמאלטס. זאגט די, יא, פרעגט די גמרא, ווען, יא, מה ישנה היי היי, אין רמ א פרעגט מען אזוי, ס'איז דא א היי אנהייב, סאו די היי קען מען מרבה זיין, און קען מען מעיד זיין, סאו וואס האסטו אפגעמאכט פונקט אז די היי קען מען מרבה זיין, און די היי קען מען מעיד זיין, ס'איז דאך פלעין א היי, אדער קען מען עס אלעס מרבה זיין, אדער קען מען עס אלעס ממעיד זיין, וואס עפעס די. דער היי די גבאי די רבי די אויס היי וואס געפינט זיך אין די ווארט העלות וואס די ווארט העלות איז א רבי איז רבי היי ווערט די היי באטראכט ווי א רבי היי די גבאי די מיעוט די היי וואס שטייט און דערפענט זיך ווי די חמה שטייט אן אויב די היי איז ביי א מיעוט דאס איז ביי איילער דעמאלטס מיעוט איז עס א מיעוט פרעגט די גמרא והוא לסת ליה דרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע הן רבי מאיר האלט דאך נישט פון די כלל אז פון נישט פארשטיין זיך אז פון נישט פארשטייט זיך ממילא יא כלל לאו דשמיא הנה. האבן געזאגט ניין מיינט מען צו זאגן אז יא. אמר ר' תנחום הינוקי כסוף, ס'שטייט די ווארט הינוקי אבער ס'שטייט אן צוויי אידן, ס'שטייט נישט הי נוקי, ס'שטייט היי נין קיף יד, און אזוי ווי ס'שט אזוי ווי יא און אזוי ווי א אות היי און א אות חית טוען זיך איין מחלף זיין יא וואלט מען געקענט זאגן אז חנוכה, אויב איז די פרוי יא געזינדיגט וועט זיין חנוכה, די פרוי וועט ווערן דערשטיקט, קינדער שטייט יא אויף ביידע זייטן אין פסוק, דרשת רבי עקיבא האט רבי עקיבא געדרשנט אזוי, איש ואישה, א מאן און א ווייב, זכי אויב זיי זענען זוכה, דאס טייטש זיי האבן א ערליכע לעבן, זיי זינדיגן נישט, שכינה ביניהם, רוהט די שכינה צווישן זיי, פארוואס? ווייל סיי איש און סיי אישה האבן אין זיך די ווארט אש וואס איז פייער, באט. דאס זאגט דאך דער חתן, דער בחור האט א יוד אינמיטן, איש, א' יוד שי'ן, און די כלה האט א הי' צום סוף, אישא, א' שי'ן הי'. סאו איז דא יוד קיי רי צו זיי, צווישן, איך זאג אייביג ביי די מצוה טאנצן, חתן כלה אויב אצינד אייביג אריינקוקן אין די אויגן איינעם די צווייטן מינט דאס איף יו גאנא בי אליינד, עס וועט נישט ארויסקוקן פון ארויסטשעקן אינדרויסן פון די ליין. וועט עטס האבן, ווייסט וועם עטס גייט זעהן ווען עטס גייט זיך זעהן איינער די צווייטן? עטס וועט זעהן די שכינה, פארוואס? קאוז איש ואישה שכינה שריה ביניהם, די שכינה רוהט צווישן ענק, כאטשיג מ'קען נישט זעהן די שכינה, אבער ענקערע אויגן זעהט די שכינה, צייט די שכינה איז אין פראנט פון ענק. אז אויב א מענטש פירט זיך אויף ערליך און ער האט א גוטע רילעשאנשיפ מיט זיין ווייב, אבער חלילה וחס לא זכי, אויב ער איז נישט זוכה, מען פירט זיך נישט אויף אזוי ווי עס דארף, דעמאלטס עייש אוכלתן, דעמאלטס טוט די די קומט א פייער און פארלענדט זיי, עס איז נישטא קיין עס איז נישטא קיין רילעישאנשיפ געהעריג, עס איז נישטא קיין געהעריגע שלום בית, ווייל עס איז נישטא קיין שכינה פרעזענס דארטן, און במילא אויב די אידן דערהיי טוען זיך אפ, וואס געשענט איז, אויב עס איז נישט די אידן דערהיי נישט עקטיוו, זעט מען, עייש עייש, עס איז סתם פייער, ברענט זיך אגאנצע צייט פייער, איש אישה, בלאפ בלאפ בלאפ, פלעין פייער. אמר רופא, און רופא זאגט, איז די אישה עדיפה מיט די איש, א פרוי און נאך מער סענסעטיוו ווי א מאן ווען ס'קומט צו דאס, ס'טייטש אזוי אז א מאן און א פרוי זיי האבן נישט קיין גוטע קאנעקשאנס קיין שלום בית און זיי האבן נישט קיין שכינה רוהט נישט דארטן פאר וואטעווער ריזען איז עס שווער פאר אים אבער א פרוי איז נאך מער איז נאך מער מזיק ס'איז נאך מער פעינפול פארוואס ווייל איש האט דעם איד אינדערמיטן סאו די אלף איז דא און די שין איז דא. אישו, איז די אלף און שיען שוין צוזאמען א גאנצן צייט, און אז די היי נעמט זיך אראפ איז שוין די אלף שיען שוין זייער א קאמפארטעבל זאך, אייש, ס'האט נישט דארף זיך אפילו נישט קאנעקטן דעם אלף און די שיען, ער איז שוין דא ס'ווערט עקטיוועיטעד גלייך. אמר רבא האט רבא געזאגט ווייל די אישו עדיפה מאיש, מאי טעמא היי מצ היי מצרף והיי לא מצרף, ביי די פרוי אישו שטייט די ווארט אייש צוזאמען און ביי די מאן איש איז דא אות יוד וואס איז מפסיק צווישן די ווארט אייש. אמר רבא האט רבא געזאגט. מ'קען אסאך רעדן וועגן דעם ביי די וועי, באט כ'מוז שוין באלד גיין דא. מאכן זיכער די עולם האט פרישטאג און אלעם, אבער דאס איז א שטארקע זאך אין שלום בית דאס, צו צו קענען וועליוען די רילעישאנשיפ, און און זיך פארשטערקערן אייביג, און אריינברענגען די שכינה דארטן אייביג, און וויאזוי טוט מען דאס? אז מען קאמפלימענט די ווייב, אז מען וועלידעיט איר, אז מען גיבט די שלום בית מער ענערדזשי, אז מען פיטערט עס, אזוי ווי א לעכט דארף מען פיטערן מיט אויל א גאנצן צייט, אז ס'זאל ברענען ווייטער, ס'זאל זיך נישט אויסלעשן, אז די פעשאן זאל זיך נישט אויסלעשן, אז די פייער זאל זיך נישט אויסברענען דארף מען כסדר געבן און געבן נאך גוטע זאכן ס'זאל באלייכטן, ווייל א פייער קען טון צוויי זאכן, ס'קען באלייכטן, באשיינען, ס'קען קאכן און סוסטעינען און געבן עסן, און אויבן קען עס פארברענען און אפבריען און חרוב מאכן. סאו ווילאנג ס'איז דא די שכינה, די איש ואישה, און אז מען האט צווישן זיך א גוטע רילעישאנשיפ, דעמאלטס איז שכינה שריה ביניהם, אבער חלילה וחס די מאמענט א מאן פירט זיך אויף נישט ריכטיג, עט ער עס קענען גלייך באמערקן אז די רילעישאנשיפ האט עפעס א ראנג, פלוצלינג זעט ער זיין ווייב איז ברוגז אויף אים און ער כאפט נישט וואס גייט פאר און זיין ווייב כאפט אפשר אויך נישט פארוואס, אבער די אמת איז אז ער עט ריעלייזן, ער עט זען אז אז אפשר האט ער נישט ריכטיג, ער האט נישט געטון די ריכטיגע זאך וואס ער האט געדארפט צו טון, ער האט נישט געברענגט נענטער זיין רילעישאנשיפ, ער האט נאר געטון זאכן צו ברענגען ווייטער, און די ענערזשי פעלט עס, די שכינה גייט אוועק. סאו ס'איז עפעס פלאקערט אויף. איז וואס איז די עצה? די עצה איז גלייך טאקע צוריק גיין אריינברענגען די שכינה, און גלייך קענען אריינברענגען און זיך צו זיין און זיך אריינברענגען נענטער דעם. אקעי, אמר אמר רבא, האט רבא געזאגט, מפני מה אמרה תורה הוה עפר לסוטה, פארוואס האט די תורה געזאגט ביי א סוטה מ'זאל נעמען ערד, זכ ס ווייל אויב די סוטה גייט ארויס אומשולדיג, און זי גייט ארויס דארטן זכאי, יוצא ממנה בן וועט ארויסקומען פון איר א זון כאברהם אבינו, א צדיק אזוי ווי אברהם אבינו דכתיב ביי וואס ביי אברהם אבינו שטייט עפר ואנכי עפר ועפר לא זכסו אויב דאס האט ער נישט זוכה נאר זי איז זינדיג געווען תחזור לעפרה וועט זי צוריק גיין צו די ערד ווי זי קומט ארויס און זי וועט שטארבן ס'איז אזוי נאנט צו אלעס עפר עפר אזוי ווי איך האב פריער געזאגט פייער פייער עפר עפר עפר פייער פייער פאהר עפר ס'איז אלעס די זעלבע זאך ס'איז נאר ווי אזוי די האו די איטס אלל פערספעקטיוו, ווי אזוי גייסטו דיר פילן? עס נעמען די פייער, עס זאל באלייכטן און באשיינען און אנווארעמען, דעמאלטס ביוטיפול, עס נעמען די עפר ואייפער אזוי ווי אברהם אבינו, ביוטיפול, אדערווייז איטס עפר די ערד, אייש די פייער. דא איז די שרווע, בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואייפער, די שכר וואס אברהם אבינו האט געזאגט אז ער איז עפר ואייפער, בניו. זכר בנים שתי מצוות האבן זיינע קינדערלעך, אידישע קינדער זוכה געווען צו צוויי מצוות וואס האט צו טון מיט עפר, עפר פרה ועפר סוטה, די צוויי זענען מצוות וואס אידן האבן זוכה געווען וועגן דעם וואס משה רבינו, אברהם אבינו גענוצט די צוויי לשונות, פרעגט די גמרא ועיקר נמי עפר כיסי אדם, ס'איז דא אויך עפר וואס מ'דעקט צו די כיסי אדם, מ'בעדעקט צו די בריצה אויך א מצוה, ענטפערט די גמרא, האסם הכשר מצוה עיקר. אבער הנאה לעקער, ס'איז טאקע ס'דא א מצוה פון שחיטה, און צו ענדיגן די מצוה פון שחיטה דעקט מען איבער מיט דאס, אבער ס'נישט דא קיין הנאה פון דעם, קיינער גייט נישט זאגן אה יעצט בין איך בעסער ווייל כ'האב צוגעדעקט די בלוט, באט ווען ס'איז דא דא ביי די עופר ביי די עופר הפרה, א מענטש געווען טמא און יעצט איז ער געווארן ריין, יעצט קען ער ארויפגיין אין בית המקדש, ער קען ארויפגיין אויפן הר הבית, און פארדעם די זעלבע זאך מיט די עופר סוטה, איז געווען א ספק און ס'געווען א שלום בית אישו, ווייל די מאן און ווייב האבן זיך גאנצע צייט געקריגעט ביסט יא ביסט נישט, יא געדענק דעם, ביסט א ליגענער ביסט איך דאונט טראסט יו, קומט דאס און ס'ווינדיקעיט די אייפער, קומט צו זאגן אז זי איז געווען א צדיקת זי האט סתם זיך חושד געווען פאר גארנישט, און נישט פאר גארנישט פאר גארנישט ביקאוז זי האט זיך באהאלטן מיט דעם למעשה, אבער זי איז געווען אינעסענט און במילא איז איז עס א איז עס א איז א זאך וואס ס'מאכט בעסער, ממילא איז עס א טובה. און דאס איז געווען פארוואס אברהם אבינו, ווייל אברהם אבינו האט גענוצט עופר ואיפר. דא ר' רובה האט רובה געדרש'נט, בשכר שאול דמר שאמר אברהם אבינו אביני, צו חייו וואס אברהם אבינו האט געזאגט צום מלך סדום, אם מחית ועץ רעיך נאה, אז ער וועט נישט נעמען פון די פאדן און נישט קיין שיך בענדל, זכי בניו לשתי מצוות, האבן זיינע קינדער זוכה צו צוויי מצוות. קודם כל זעט מען די ווערטער פון צדיקים, זיי זאגן איין ווארט עקסטער, עס איז נישט קיין עקסטערע ווארט, יעדע ווארט, דורך דעם זיינע קינדער און אייניקלעך זענען זוכה פון דעם, גרויסע זכותים. זכי בניו האבן זיינע קינדער זוכה געווען לשתי מצוות צוויי מצוות וועלכע? חוט, שעל, ת, חלות. די תכלת, די תכלית פון תכלת, רצועה של תפילין, און די רצועה פון תפילין, דאס זענען צוויי בענדלעך וואס אידן האבן עד היום הזה, זיי לעבן מיט דעם יעדן טאג. פרעגט די גמרא בשלום רצועה של תפילין, די אידן האבן הנאה, די כתובה שטייט, וראי כל עמי הארץ. העלאו סער, איז איט פאסיבל טו העוו א טי? סארט אוו וויטש טי?
דו העוו א הערבעל טי? די העוו א הערבעל טי, סאו איטס א קעמאמייל, גרין טי? קעמאמייל איז פיין. טענק יו, דני ווארט. און פארשטיי זיך זיצט דא ארומגענומען מיט נישט אידן וואס זיי האבן מסתמא נאך קיינמאל נישט געזען דאס, און זיי האבן אזא מין רעספעקט, זיי וואקן דורך, זיי געבן א שאקל מיט די קאפ אזוי. דאס זענען דא, ווער רעדט נאך פון געצנדינערס אויכעט, ס'איז דא אלע מיני. וראי כל עמי הארץ כי שם השם נקרא אליך, די פעלקער פון דער וועלט וועלכע וועלן זען די אייבערשטער'ס נאמען ווערט אויף דיך גערופן, און זיי וועלן מורא האבן פון דיר, ווי גייט מען זעהן דאס? בתניא האט מען געלערנט א ברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, ווייסט ווי מ'גייט עס זעהן? אלע תפילין שבראש, זאלן זעהן די תפילין שבראש און זאלן זיך וואונדערן וואס איז די שווארצע באקס דא אויבן די פאלעקטריס? אלא חידשא מילא פארשטייט זיך דאס פארשטיי איך וואס די גרויסע זכות דאס איז אז מ'האט זוכה געווען צו דעם, אלא חידשא תכלת מאי, וואס פאר א הנאה האבן די אידן האבן די אידן פון דעם אז עס איז דא תכלת, ענטפערט די גמרא, די תנא האט מען געלערנט א ברייתא, הוי ר' מאיר אומר, ר' מאיר פלעגט זאגן, מה נשתנו תכלת מכל מיני צבעונן. וואס איז בעסער די קאלער פון די תכלת פון אלע אנדערע קאלערס? אז די אייבערשטער האט אויסגעוועלט די תכלת דווקא פון די מצוה פון ציצית מער פון אלע אנדערע קאלערס, זאגט ער זי האט א ספעשל דין אנשטאט תכלת דומה לים, די תכלת איז גלייך צום ים, איך האב א ים דארטן, וים דומה לרקיע, און די קאלער פון ים איז גלייך צו די קאלער פון די הימל, ורקיע דומה לכסא הכבוד, און די קאלער פון די רקיע איז דומה צו כבוד שנאמר און ס'שטייט אין פסוק דארטן, ויראי את אלקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, Sapphire, וכעצם השמים לטוהר. וכסדר וואס ס'שטייט כמראה אבן ספיר דמית כיסאי, ווען ר' יחזקאל האט געזען די מעשה מרכבה, האט ער דיסקרייבט אז אזוי ווי א אבן ספיר, א סעפייער סטאון, ווער ס'ווייסט סעפייער איז בלו, בלו סעפייער, אזא מין קאלער האט ער געזען אויפן די כיסא הכבוד. זאגט די הייליגע זוהר הקדוש, דאס וואס שטייט דארטן, מען גייט יעצט ווייטער לערנען נאך א מאמר פון איכה, איכה ישבו והודו העיר אבותיהם העשו כאלמנה, סאו גיימער יעצט לערנען זוהר הקדוש, זוהר הקדוש זאגט אונז אזוי. נאך א זאך, מען האט נעכטן גערעדט וועגן די פאוער פון העיט וואס דאס האט צוגעברענגט צו די צו די חורבן, דא גייט ער זאגן נאך א זאך, אז נישט נאר די אידן זענען געגאנגען און פארטריבן געווארן אין גלות, נאר די שכינה הקדושה איז אויך מיטגעגאנגען מיט די אידן אין גלות. אין קידשא בריך אליינס וואס עס שטייט בכל צרתם היא צר, דאס מיינט צו זאגן וויבאלד די אידן זענען געגאנגען אין גלות מיינט צו זאגן אז די שכינה אליינס איז אויך אין גלות. זאגט ער אזוי יעצט. איכה ישבה בדד, כדי מפרש זיין וואס הייסט ישבה בדד, ווי זיצט ער אליינס, ווער זיצט אליינס דא? רב הורקנוס פסח, דאס איז זוהר חדש, איכה דף נ ד עמוד א'. איכה ישבה בדד רב הורקנוס פסח, רב הורקנוס האט אנגעהויבן אזוי צו דרשנ'ען. שטייט אין ביי אדם הראשון, ויגרש את האדם, מען האט פארטריבן דעם אדם הראשון, וישכם מען האט אים געשטעלט בקדם, אין פראנט, לגן עדן פונעם גן עדן. זאגט ער ויגרש את, דרשנ'ט ער דעם את. ס'שטייט דארט ויגרש את האדם וישכם בקדם לגן עדן, את הקריבן ואת להט החרב המספחת לשמור את דרך עץ החיים. זאגט ער פארשטייט זיך ויגרש את, זאגט ער את מיינט מען צו זאגן דא כנסת ישראל. אז ווי ס'שטייט עז, גייט עס ארויף אויף די שכינה וואס ווערט אנגערופן עז, וואס גייט פון אלף ביז תיו, ס'איז דא כנסת ישראל, בחורבן בית מקדשו, דארטן בשעת די חורבן בית המקדש איז די איז תרכז בשר יחין וואס איז געווארן פארטריבן, אזוי ווי א גט ווען א מאן פארטרייבט א פרוי פון שטוב, גיי ארויס פון דא. האסטו דיין גט, גיי אוועק פון דא, אדער פארקערט א פרוי גייט זאגט פאר די מאן גיי אהיים פון דא. די שלוחת בשליחין וועט פארשיקן פארשיקונגען און דעמאלטס.
האלא? יעס. ווערי אינטערעסטינג, איז דיס לעמאן אר ליים? לעמאן.
ס'איז ווערי נייס, איז עס די אינדיען לעמאן? ס'איז ווערי סמאל.

איז נישט דא מער. איז ער מפרש אזוי, ויגרש את, וואס איז דאס את? דו כרסי דמלכא, דאס איז די כיסוי פונעם קעניג, וויי די אסתרחת, וויי עס איז געווארן פארטריבן, וויי די נופלות, וויי עס איז געפאלן אריין אין גלות, ווייל בשעת ווען די בית המקדש איז געשטאנען איז ער געזיצן אויפן כיסא המלכות, און יעצט אז עס איז שוין נישטא די בית המקדש, עס איז נישטא דער קודשא בריך הוא שכינתיה, זיצט ער שוין נישט אויפן כיסא המלכות, האדם האי די שאלה די כסיו, דעמאלטס האט די די איז דעמאלטס האט ער געוועלטיגט אויפן כסא, וואס טייטש זאגן ס'איז געווען די די די אייבערשטער וואס ווערט אנגערופן דעמאלטס זעיר אנפין די כסיו ביי וואס שטייט דעמאלטס ועל די מיס הכסא די מיס כעין ארי אדם, ס'איז זייער אינטערעסאנט ער ברענגט עס אראפ נאכאמאל, און די גמרא האט געברענגט דאס יעצט, און יעצט ברענגט ער נאכאמאל די פסוק אין יחזקאל ועל די מיס הכסא די מיס כעין ארי אדם, ס'הייסט אזוי ווי אזוי ווי. די מראה פון א מענטש, נישט חלילה אז די אייבערשטער קוקט אויס ווי א מענטש, כמראה אדם, אזוי ווי א מראה פון א אדם, נופלת כרסיו, ווען די כיסוי פאלט, נופל כולו, פאלט אלעס, ווען די שכינה פאלט, פאלט מיט מיט איר אלעס, די זעיר אנפין פאלט שוין אויכעט, צו מיטצוגיין דארטן אין גלות אריין, ס'האט נישט מער די אזוי ווי ס'איז געווען פארדעם, און זעט וואס שטייט וישק העם, זאגט ער ווייטער האי ד סרח ד דא, דער האט פארטריבן דעם אשק העם, ואשרי ישיבו אחרי באר פיך, ווייל אזוי ווי ער איז פארטריבן געווארן, ד איז אזוי איז עס ווען, איך האב אמאל געווען אין טוניזשע ערגעץ האב איך געטראפן א אלטע שטאט וואס איז געווען אידן אמאל דארטן און יעצט איז געווארן א האטעל האבן זיי מיר פארציילט אז, אידן זענען אנטלאפן פון דארטן, האבן סקוואטערס, ס'הייסט האומלעס אריינגעקומען דארט און איבערגענומען. סאו ווען איינער וואס איז גוט גייט אוועק פון דארט און לאזט עס איבער ליידיג, גייען עס אנפילן דארטן אנדערע כוחות דארטן. און אזוי ווי די שכינה איז אוועקגעגאנגען פון דארטן און אוועקגעגאנגען פון דארטן, האבן עס איז אריינגעקומען און געמאכט רוען דארטן די אפאסיט פון דעם. בפשט האט די חורבן בית המקדש בשעת מען איז תמיד שיכור געווארן. מיט דעם וואס עס ווערט יעצט פיל. איך גיי קאנטיניוען דאס שפעטער. און אזוי ווי אונז, איך האב יעצט אנגעהויבן פארצולערנען האב איך באקומען א מעסעדזש פון אמעריקע אז אונזער אלעמען באקאנטע ר' נפתלי הערש צאלער וואס איז געקומען מיט אונז ביי אונזער שיעור רעדן דארט אין די טאג פון ר' שרה'ס יארצייט ג' אייר, אז ער דארף א גרויסע רפואה שלימה, זאל מען מתפלל זיין אויף תרא צבי בן ר' חלאי לרפואה שלימה. ווען איז אידן ווען א איד איז אין צרה דארף מען מתפלל זיין און זען און בעטן די אייבערשטער זאל אים העלפן ארויסגיין ארויסקריכן פונעם שווערן מצב ווי ער איז. וישכון האי דצריך לדון, דער וואס איז פארטריבן געווארן, וואס איז געשען איז אז דער וואס איז פארטריבן געווארן, די שכינה וועש די זייער אנטנאנג ווארום פארטריבן אש כנ ו אשרי ישיבה אחרי ב פייכע האט ער געלאזט מאכן רוען א צווייטער דארטן אין די פארקערט ווי דעם אין די פלאץ ווייל בשעתו דאס חרב בית מקדשו ווען מען איז מוצ'ש געוואר געווארן סלק לו כבוד עילאה לעילאה איז ארויף געגאנגען די כבוד העליון אויבן ואזא דיוקנו במקום דהאבות און ס'האט זיך פארקלענערט די דמות פונעם אייבערשטן פון די התגלות פון בית המקדש האט ער מתגלה האט ער האט ער באהאלטן זיין צורה האט ער געמאכט קלענער אזוי ווי ער איז געווען פאר דעם וכרסיו נוטל מנאי וספרש און די בענקל כביכול איז פאר אוועק גענומען געווארן און אפגעטיילט געווארן פון אים כביכול אשרי לגן עדן דעמאלטס האט מען געלאזט רוען אין גן עדן עם קרובים לסתום מיט די קרובים אונטן וספרש מהאי כבוד עילאה. און ס'איז אפגעטיילט געווארן פון דעם כבוד אויבן ואשר ל הי' לייד א חרב, און מ'האט געלאזט דארטן רוען דעם שארפן שווערד, ווען ס'האט איבערגעדרייט דעם דאס איז די קליפה, למקום בדחתא דרבנן, ס'הייסט זאל זיצן אויפן אויפן פלאץ ווי די די הארנטע איז געזיצן די שכינה הקדושה, למיתר למי שישב דארטן, איד זאל וואס איז וואס איז געהיטן און אפ און געשעפט פון די שפע הקודש, און למסתר ההיא און דארטן אריינצולייגן דארטן אורח א א ד ד אינגערט מיט עצי חיים און איינער וואס איז נמשך פון עצי חיים אז עס זאל פון אים ערנערן זיך פון אים די חצונים איז שלמה מלכה צבא ואומר שלמה המלך שרייעט דאך שוין אליינס דאס וואס שטייט דארטן תחת שלוש רגזו ארץ אויף דריי זאכן. דאס לאנד רעגט זיך תחת עבד כי ימלוך, ווען א קנעכט איז קעניג קעגן א שטאט זאל די מלך ושפחה כי תירש גבירתה, ווען א שפחה נעמט איבער דאס פלאץ פון איר הארנטע, שפחה לגוי, א שפחה וואס די קליפה וואס רוהט אינעווייניג גבירתה לבר, און די די די די האנט וואס וואס איז די אונער איז מוז זיין אינדרויסן, איז די היפך ווי אזוי ס'פירט זיך די וועלט, די וועלט פירט זיך אז די די אז די גבורה וואס טייטש די די שכ די די האנט רוהט אינעווייניג און די שכבכ אינדרויסן, אבער דא איז פונקט פארקערט, די שכינתא די שכינה הקדושה איז פארטריבן געווארן אוועק פון דארטן, און זיך געטראפן אינדרויסן, וועגן דעם זאגט ער איכה ישבה בדד, מאי בדד, כמדד אמר בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, אינדרויסן זיצט זי אליינס, דארט וואו זי האט נישט געדארפט זיצן, אבער צוליב אם מפני חטא עיני גליני מארציני. זאגט דער הייליגער רמב ם, הלכות תפילה, ביי מנחה של שבת, ביי מנחה פון שבת וואס מען גייט ליינען, ושיר יום כפירם פון יום כיפור, איכה שיגמור שליח ציבור תהילה לדוד, נאכדעם וואס די בת תפילה ענדיגט, אשרי, בסדר היום, אומר קדיש, זאגט מען קדיש און מוציא ספר תורה, ברענגט ארויס די ספר תורה ועולין וקורין בו, מען איז עולה, מען ליינט אין דעם, מחזירין, מען שיקט עס צוריק, ואומר, מען זאגט קדיש, און מתפלל מנחה דאווענט מען מנחה, וכן בתענית ציבור, די זעלבע זאך בתענית ציבור אויך ווען מען ליינט. טיפן די זעלבע זאך ביי מנחה, ואחר כך עומר קדש מתפללים תפילת מנחה, אף ביום טוב לא נהג לקרות במנחה או יום טוב האט מען זיך נישט געפירט צו ליינען ביי מנחה, סי' ב', ויום ש עיין בו מס', און א טאג וואס ס'האט נישט, מ'ליינט נישט דארטן, א טאג וואס מ'ליינט אבער מ'דאווענט נישט קיין מס' אויף יענע טאג, למשל א מאנטאג א דאנערשטאג תענית ציבור אדער פורים.

זאגט דער הייליגער מסר כסף ס'שטייט אין יחזקאל שטייט אזוי והזהרתו אתכם ממני.

און נאכדעם גייט עס כי הזהרתו, כי לא הזהרתו, כי הזהרתו, אלעס זעט מען זיבן לשונות, שבו לשונות פון אזהרות. כנגד, דאס איז קעגן די זיבן עבירות וואס עס שטייט אין די פסוק אין משלי, שבע תועבות בלבו, זיבן תועבות איז דא אין זיין הארץ, און כנגד איז קעגן די פסוק, שש הנה נתן ה' זעקס זאכן האט דער אייבערשטער פארנט ווי שבע תאוות נפשו, און דאס אלעס נאך די זיבן מאל, וכנגד איז אויך קעגן די וואס עס שטייט והוספתי עליכם כמקו שבע כחטאותיכם איז אויך קעגן יענע זיבן, ואתה און דו את נפשך הצלת דיין זעהל זאלסטו זאלסט דיך ראטעווען, אבל אין האומות זאגט נישט את נפשך וזכיתו עוד צדקתו, אז דו ביסט, און דורך דער פסוק זעהט מען אז דורך דעם וואס עס איז אנגעווארנט געווארן פאר אים אז ער זאל נישט זינדיגן, פאר דעם אליינס האט ער א זכות פון דעם אז ער גייט נישט זינדיגן, און און עס איז נאך א גוטע גערעכטיגע זאך אז מען האט געווארנט אין אים, אלא את נפשך והצלתו, מכאן שכל נפש שכל שונא נפש חברו. אז יעדער איינער וואס זיין חבר איז גענערנשט געווארן פאר חטא וואס ער געזינדיגט, והי' אינו מזהירו, און ער איז אים נישט געווארנט פארן חטא, לעומת צו זאגן אל תעשה טו נישט דאס, ער זעט א צווייטן טוט עפעס וואס איז אומריכטיג, און ער קען אים ראטעווען, ער קען אים זאגן טו עס נישט, און דורכדעם וועט ער געראטעוועט ווערן. היי. יו וואנט טו סעי העלאו טו מיי פרענדס? סעי העלאו. טענק יו. עס האט אים איינער זעהט עפעס א צווייטן טוט עפעס א אריינכאסערונג און ער קען אים העלפן ער קען אים זאגן טוה עס נישט און נישט קיין גוטע זאך און אים ראטעווען און ער טוט עס נישט איז און יענער גייט נאך דעם און טוט א עבירה דעמאלטס קומט אויס אז ער ליינט ער האט אויך ליידן פון דעם הרי כל העונש המקבל מעלן על זה כאילו הרגו עס ווערט אים ווערט אים גערעכנט כאילו ער האט אים געהארגעט לפי שהואיל לו להזהירו וואלט אים געדארפט ווארנען ולא הזהיר האט אים נישט געווארנט ותובעים מזה דמו של זה מען קומט אים אפמאנען פארוואס האט ער נישט געזאגט גארנישט. מיר זעען דאס ליידן פסוק מידך דמי אבקש, פון דיין הענט וועט מען פארלאנגען זיין בלוט. על כן וועגן דעם איז יעלמוד איז וויכטיג מען זאל לערנען ספרי היראה, אלע ספרים פון וואס לערנט אונז אויס יראת השם, למעיין זוהר לירא דבר השם, מען זאל זיך זיין געווארנט צו האבן יראת שמים, ויוצא מהימא בני ה' זוהר, און נאך מער פון זיי, מיין קינד זאלסט זיך נזהר זיין, און דורך דעם וואס מען לערנט ספרי היראה און ספרי מוסר יבן החכם, וועט דער חכם אליינס פארשטייען די מצוות פונעם אייבערשטן און די רייד פון חמה למען תרעד השם כל הימים באמת, אז מען זאל אייביג מורם באמת פונעם אייבערשטן. ברוך השם לעולם אמן ואמן! כ'האב מיך ארויסגעכאפט פון די גרוב פאר א רגע דא, כ'גיי צו ענדיגן דאס, און מיר גייען מיר גייען ווייטער. זייטס געבענטש, און האטס הצלחה. שקויעך פארן, טענקס פאר בערינג וויט מי, דורכאויס די צייט, ס'מיר נישט אזוי גרינג, אבער איך לויף אזוי בין גברא לגברא, כדי צו קענען ענדיגן דאס ווי עס דארף צו זיין, אוי, כ'האב געלאזט מיין פעקעלע דארטן, אקעי, ברוך השם לעולם אמן ואמן.